Wow! Wonnerschéinen Ufanksbildschirm! Also wann dat keng Konscht ass, na ja, ok, dat ass keng Konscht, éierlech gesot. Na ja, moien alleguerten, ech heeschen iech wëllkomm zu mengem Let's Play vun Castlevania Symphony of the Night. Dat Spill war op der PS eent mengen ech, jo jo. Jo jo dat misst et sinn. Naja spille mer mol äh, Einzelspieler. Press Start Button. Also ech hunn drofgelueden an zwar ganz. Ähm, ech wollt et mol probéieren äh, ze, ze, ze spillen an ech weess net, wann et Iech gefält, da sinn ech Bass du méi frou? Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Also fanke mer mol un. Ok, mein Nickname schreiwen ech einfach mol dohinner Xaram. So. Äh, die Seide. Ah ja, ah, dat kann ech nach vu fréier. Dat ass den Richter Belmont an hien, jo, et ass vun Castlevania, wat war et scho méi? Dracula X, jo genau. Ah dat ass cool mat där Peitsch hei. Wow! Ech wosst net. Wéi kann ech. Wéi? Ah, so, okay. Normalerweise. Ah, ich kann auch rückwärts Salto. So wie an guten alten Zeiten.

Wat fir eng schéin Sprooch ech hei schwätzen. Japanisch nennt man das. Wow, schon wieder! Oh, wéi krass. Iergendswéi mécht en ëmmer dat selwecht, ma bal. Huhu, du has wuel geduecht, dass de mech géifs kréien. Hues de awer net.

An dat war schon. Oh, wie schein eng Foto. Oh. Nee, dat war nach eng Erinnerung. okay. Du steht hier Schnaps. Richter Belmont, der legendäre Vampirjäger, konnte endlich die Bedrohung durch den Herrscher der Vampire Graf Dracula abwenden.

Nee, ech liesen fir mech selwer och am Kapp, ass einfach ze séier. Japaner liesen ze séier, normalerweis. Niemand kann sagen, wer den Sieg erlangen wird. Jo, iergendeppes hunn ech mol verstan, dass den Alucard Iergendwéi säin Papp wëll ëmbréngen, den Dracula. Castlevania! Ooh, wéi spannend! Oh Gott! Ah jo, ech hunn, just fir wann Dir Iech dat frot, ech spillen et grad op der Xbox als Arcade, ech hunn et rofgelueden. Ech mengen dat hunn ech schon gesot. Ech wëss net dass et Arcade wär. Huuh has du Chance. Äh. Weo. Wat ass dat fir ee komesch Déier. Wat donnert an blëtzt. Wat kann ech man? Ech kann just dat heiden nei man. Schwert schwingen lassen. Jong Jong. Oh. Okay, die Dir geht op an zou. Äh, jo, die kann man jo aus dem éischten Castlevania. Den kann man nach vun virdrun. Du Sack! Sackgesicht! Level up! Moment kurz. Ech mengen ech man e bessi den Toun e bessi méi héich fir mech fir dass ech héieren wéi also den Soundtrack. Schéin Musik. Perfekt fir alte Leute. Alte Leute im Krieg. Alte Leute im Krieg. Sie mögen's frisch. So. Ech wees net op richtig den Ohrsch krut Suen 25 Dollar. Du mat der kaf nech mein Haus. Nee, ich kaf mal dat Schlass hei. Oh ja. Ah, dat kennen ech dat Lidd. Dun, dun. Oh nee. Elo huet dat Lidd opgehalen.
Wow, him gesäit sengem Papp zimmlech ähnlech.
Jo, jo, jo, kloer. Jo, kënnen mer maachen. Wéi vill Auer? Bei der Gare. Awer komm ouni Kolleegen. Dat Lidd kennen ech och, mengen ech. Jo dat ass genau dat selwecht wéi virdrun. Oh Fausthieb ui ouuuff uff tju mat mengen Fäischt maan ech d'Käerzen aus. Oh du Saak oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott en huet mer einfach alles geklaut den Doud immens an lo soll ech se iwwerliewen oder wéi? Ech ginn just drof kucken well hei war jo nach ee Wee iwwenzwee. Oh, e Fësch. Äh, komesche Fësch. Ah, die kann mal. Ah! Oh Gott. Oh, oh du. Oh mein Gott. Wie soll denn hier überleben? Was? Ist sie gestorben? Was mein Leben sonst zeige eigentlich? Oh Gott.

Ech muss rausfannen ween späichert eierlech gesoot an dest Keer maan ech sou séier wéi méiglech sou Action man der größte Held in deiner Welt ok deet mer leed awer ech sammeln gär Häerzer fir den Dracula mat deem Kräiz do ze besiegen jo. Oh, kann ich dat net iwwersprangen? Ech wëll dat net gesinn. Ech hunn dat schon gesinn. Dir Sack. Ah. ja, mir kennen deng Geschicht schon. Oh, ja, ja. Genau.
Mee hal op ee Glas futti ze man, dat ass guer net fein. Ok, an lo kämpfe mer erëm. Ech weess jo nach wéi et geet. Dech kennen mer nach aus fréieren Zäiten. Sou, gesäis de? Oh! Nee, nee, net heiliges Wasser. Ech mengen dat ass net sou extra. Oh, déi awer fader Iwwergang! Okay, okay. Ech sinn perfekt am Sprangen. So. Hie doten Bullen. Deen weicht em einfach sou aus an deen seng oh nee merd ja ja oi ech ok mein Kräiz huet mech gerett ja hien spréngt genau sou just iwwert déi Feierkugelen do oh Gott oh Gott ja oh nee ech hu vergiess op hien ze schéissen egal. Mir tréinschen awer. Jo, hei ass True Power. True Power! Hahaha. Okay, dëst Kéier packen ech et ouni ze stierwen eng Kéier. Okay, dach, vläicht stierwen ech awer eng Kéier. Oh Gott, nee, ech wollt net stierwen. Ja, ja, komm, gëff mat äh, Schildkrötenpower. Äh, ja. Ah, Löwe. An irgend op Samstes. Vergiss es einfach. Ajo, ajo, hei kréis de eng an d'Maul, eigentlech op d'Féiss. Jee, jee, ech wëll, nee, ech wollt eng Foto, wou ech sprangen. Egal, schéin Erënnerungsfoto trotzdem. Merci fir déi Erënnerungsfoto, Dracula. Ah. Hm. Ech wärt wahrscheinlech lo schneiden awer ech spillen nach ëmmer weider. Deet mer leed dass ech nach ëmmer net weider komm sinn. Jo also bis gläich.